Kitai diatu nyaung manggai ba tusun ti ke tiga puluh enam. Nyadi minggu ke udah nya dinga nya kitai nya tadi nya ba tusun ke tiga puluh lima kitai ninga ke orang nya benung ngetas pintu ba pengawa sida ke rami ngatur gawai ngambi jerami ba rumah Punggong Demang. Nyadi sida ke nyau datai ba pengawa ngetas pintu nyadi aku udah nerang kita nama utai ke dikumbai orang ngetas pintu lalu pengawa tu pan agi bisi mega diatu au manah pengawa tu dah ya nyadi diatu kitai berengkah enggau tusun ke tiga puluh enam jalai tegong seduai kilat endang nemu nyagam ati intai tu sigi enda manah. Iya deka nguji sida lima nya lebih agi seduai iya. Seduai iya endang nemu tuakka diri ke iya ba mangkuk ke retunga ke ba sida lima nya tadi endang udah diberi orang pengaruh munuh nyawa penungkam ambar disa. Taja pia seduai menyadi nya endang memunyi. Irup anak tuai kita nya, ku Imas, bini Temenggong Lemang. Nadai sapa kami tu dulu lindai pia ku Kilat. Baka tau kita unggal, ku intai nyaut. Uji kitai berengkah ari tisi ari kanan tu. Udah nya agi lalu beripi-ripi nyentuk ngagai aku ke ba tisi tu. Pia ku iya laban iya duduk ba tisi deh. Alai baru iya mung enggau tau mai inu aja, ku saut kilan. Nyadi sida tiga ke bukai enda nemu diri ke kad derachun orang sida tiga iya kasih ne. Deka duji intai. Lebuh nya Cherira tu nuduk kediri nunga tebung seberai kilat. Nama agi deh nyau lelintu meh mata rindu ai merening seduai iya. Ka memalu gamal iya lebuh ke nyeling sambil tuchum. Agi ingat kutai ke nyadi malam dulu ari nya. Bah. Tu dah sedia arap meh berengkah ba kitai. Ngirup nama tau dati ka agi. Ngai ketuak nya degi. Nya penuh laban indu ke bari. Enti dulu ke kitai ba kiah lubak pia ku intai bejaku enggau bujang siku ke duduk tisi bendar lubak deh nama kaban aki ke ditemu nya. Iya nya tadi. Maria meh ba kiah. Ti kita ngasuh ku dulu. Dulu ga aku ukai nya bangat medis ni ga ngirup tuak nya pia ku saut tu udah luba. Iya perlu deka nanggung mangkuk tuak nya tadi. Betul betul maya nya dinga kena utak begau meh uduk. Nyalak bujung bilik Temenggong Demang nya tak munyi kandang. Nama te ke bangat disalak dudok nya nyadi nya dia? ku Intai. Nyu munyi kenan nyalak babi, ku iya. Lebuh sida malik ngagai ujung bilik nama nya bilik dia sida meda utai ke disalak dudok nya tadi. Tanda rusak balut siku wai besai rusak balut nya. Nyom nya ringan tanduk iya. Apu pemadu mesai rusak nya deh. Peda kita. Aku enda kala meda rusak mesai nya umur aku. Ku sekeda orang ngerarau ai. Nya chakuh kenu orang mansang kin ke meda enggau ujung bilik kin. Nyu begau sida. Nyadi ari maya nya nyau deka salah kelala. Nama pajoh nusa nyentang nganyung diri ngagai kitai kitu? Kada enda minta empa kitai ka iya deka nambah kelawa kitai tu logi asai pia ku intai iya pelong ka kita dikelongal aku ngulu ke sida. Bala kami nya munuh rusa nya dulu. Nama iya ta enggai enda nuju bilik kami. Lagi kita ngirup au nganti rusa nya udah mati. Pia aku intai, iya pelum kecit ngambi sangkuh enggau buku, orang kelalu begau ke rusa ke disalat uduk nya tadi. Semua orang ke nemu endang nama nya Orang ke nemu rusa nya dia nurun memagang ke orang ke tanah ke laban rindu meda rusa nya ngelaban udok ke nyalak iya nya. Iya enti rusa nya besai endar amat nadai kala sida iya di menua nya nemu rusa bangat besai nya. Tinggal orang ke begau nya tadi dia semina tegong sereta kilat aja agi da dugau dudok mangkang tuak ke udah diri ke dalam mangkuk nya tadi. Nyadi seduai menyadi nya enda enggau orang begau laban seduai iya endang nemu rusa nya ukai rusa sengapa ne tang bala orang ke enggau seduai iya ngayau nya tadi malik diri nyadi rusa. Sigi orang Panggau nya iya kamai tadi dia tebung lalu bejaku enggau kilat. Keh. Tuan nya ngirup tuek tu laban iya udah disimpan ke intai pengaruh. Manah tuan nganti ai tuek tu ngena iya ke dalam keni nyin. Pia ko tebung nunjukka siti agi ke diusai. Sama mega penuh laban tuak ba bilik sida temurun dema hari tadi. Aaa kilat pelu bukai buai ngambi kendi deka dituyuk ke Tegong hari tadi. Tegong pelu nukar mangkuk tuak intai. Udah nya semua mangkuk sida lima sama diri ke tuak ke baru. Enggau ai tuak ke diambi iya nya tadi ari kitil siti nya deh ke ditunjuk iya ngagai kilat nya tadi ke ni nya pan lalu udah nyuang kilat baru ngagai endur iya ke ngambi nya tadi. Nganti sida ke begau perusa nya tadi makin lama makin jauh tama ke dalam babas laban hari ke nyukak petang dia rusa nya kekadang ulih peda kekadang enda ulih. Iya meh sida nya tadi. Sida ke nurun nya lalu enda tebunuh ke iya, nadai tetumbuk ke iya sida nya. Amat nyul enda bebas alai sida begeregai ke rusak siku nya tadi. Tang meh lalu enda ulih nyau ke lama-lama ari pun nyau petang ndar. Utai nya enda ulih peda sida agi bejung bilik din. Nya alai bala sida intai kaka munuh rusa ku jako nya tadek pelu. Udah nya nadai daya mah nya nitih ke rusa nya laban dia nya nadai da peda agi dalam petang de. Ukoi ke nyala pai nya ngetu ka. Sial purut pentas rusa nya tang undi kitai. Sayau endar rusa mesai nya enda ulih. tetap nyadi tanduk nya tadi ku intai mulai kediri mut mut ari dalam babas ngelaban petang. Nai eni resa Dungang? ku Tebong pura pura nanya intai. Eh nama utai ku ulih ari nyemalam ngumba endar ngaga diri. Iya meh ukai numbuk iya Linong tu nadai dipeda berapa kali aku udah deka ngentung. Tang le. Puma berari iya deh peda. Bisi hari iya masua baru iya ila asai deh. Pia ko. Intai tu muta. Nyadi tegung seruai kilat sama enda munyi ninga berita ke tusui intai nya tadi. Ooh lama enda seruai nganti tadi nunggal pelaba aku nya uss enda seduai pia ko intai ga. Ih, enda ngau. Ku nuai. Bisi mengau kita begau tadi tang meh enda nitih jauh semina ba ujung bilik nya aja. Meda kita nyu mayuh endar ega. Kin ke nitih ke rusa nya ke babas kin dia ke nuai nyurut kediri ega. Ngumbai ke ulih kita pia ko kilan nya mun. Ba iya ngau. Aku nadai menyangka rusa nya. Bangata, Nguma kediri enda pigi ga. Kumai aku sigi udah diperiwa meh iya. Pia aku intai. Nya alai sida lalu nuduk kediri baru tuak ke udah ba mangkuk nya tadi dia meh iya. Nai, ni makih aku lumak tadi. Nadai iya. Ko da ninga tesat nitihka rusa nya ke dalam kampung kin dalam petang, ku intai. Kongan kelu ai nya alu ba tu alu bedau datai. Bah, kati ku kitai nganti iya kitai ngirup tau ke jamah kitai dulu. Pia ku kitai. Dai nganti iya melamban iya ngendang sigi enggau kami ari pun tadi enggai nyadi ninga ke tudah tuai. Pia ku sida serumah nya ke sama enggau dia ne. Lai unggal dua iku tu ke nya aus nara. Enti kitai nya enggai nang anti iya. Ti nitih aku penemu aku utai gula meh kitai berengkah ku intai. Nadai ngachau nya unggal. Amat. Enggai nyadi ga kitai ninggalka tudah bakih nya laban iya endang ke nyau ari pun tadi da iya enggau kitai, ku kila nyaut Intai. Barang ku kita meh ti nganti ku kita. Ngati ga kitai, ku Intai. Woi ba uji tanggung salai ari parak nya. Ngambi kami sebuah tu masak ke nya dulu seraya nganti bakih lubak, ku Intai. Bini Temenggung Demang lalu ngambi salai. Nyadi salai enti adi salai jelu ba para. Lalu dibai iya ngagai sida ke duduk dia. Peda kenu. Lua lalu datai niki ida tanjung bilik. Neh, nyi nya? pia ku mensia. Neh nama ngagai diri ngelama nya bakih? Nya was kami tu ngenti deh, ku Intai. Nya meh, limpang bira dulu meh bekau ke nitih ke rusa nya tadi, ku Tuda Nuba. Bah, deh dulu akih nitih kaum kitai tadi. Ada langak dia nya. Ni utai ke mesa nya? pia ku Intai dah ninga Intai tu tadi. Nya mai berengkah ngiru. Sida sebuat pan lalu setuju mega. Luba mai dasuh sida dulu. Iya kelalu enda kakang. Ada detanggung iya mangkuk tuai alu di insap luba ni. Enda lama dulu nya ai tuai nyimpan ngelung bis. Haa. Endang kungal. Ukai nya bangat ngirup nama enti agi penyampau nya. Enti ga baka kapa bangat ngantai wai malu kitai enti orang ke nyuh ngansak ke tuan ngirup pia ko luba bejaku enggau baka iya ke ngimbai iya dulu agi tadi. Nyadi bujang nya palu ngirup tuak iya. Baka agi luba tadi ga enda lama iya ngirup tuak semangkuk nya ada di ensam gasak ke amang meh. Peda lalu lichin. Udah abis ngi iya lalu ditangkan ke siku agi bujang da iya ke duduk ngimbai kilat. Udah tembu iya lalu ditangkan ke kilat. Nyadi mangkuk ngi kilat seduai tegung endang besai agi adi mangkuk sida bukai laban. Seduai nya, ku sida iya, orang datai nya kebuah enda tau enda diberi mayuh agi. Ke nya ku adat sida diadah datai adat gaga magang nama nya pengerindu. Uhh. Nya alai irup kilat pia ga enda lama endur iya nyirut ketuai nya tadi peda lalu licin ke mangku. Uhh. Udah engku. Ngering akih, ku iya madah Tegung. Aku, Enti enda ke pantil orang indu, sigi enda ngirup tuai nya, ku Tebong ku jaku. Ngumbat diri ke kaban kitai tu. Nadai amat kenu pantil igat nya, ku Imas madahka anak dara cherira iya. Tak baka kelembau ai gamal orang indu mansang. Laban ka bisi ati malu ke. Udah ka udah dibuyak orang malam dulu agi ari nya tadi. Ni enda malu. Munyi ka ku udah buyak udah direbah ka tegong malam ke dulu ari nya tadi. Nya mintai kai main agi ati ya din ninga tegong nya madah kediri minta bantil rindu. Ni na pia wai laban cedera nya ga udah ambai buah ati iya da. Nganti ke ngadu ke da nya udah gawai nya pia ko runding sida iya tadi. Amat da begigit ati iya din wai meda tegong nya. Tau singin ati iya ka mandam ka mandam siko nya dia. Laban seduai ke duduk berimbai deh. Nama agi cherira Palu mansang ngagai mua Tegong kia? Iya palu nanggung mangkuk nya. Tau mas tanggung iya laban mangkuk nya ke besai endar. Engka tau lebih sekitil isi mangkuk nya. Iya ke bendar mangkuk nya endang sigi mangkuk penguji Temenggong Demang. Ukai. Teman kuat sengapa ngapa nya deh. Irup muai ai tuak aku tu tang meh. Engkana nyamai laban kami ditu nyena nemu iga ngaga tuak. Pia ku rindu. Ada nyeling mata orang empu ai merening agi tegong sambil tuchun. Amat ka kemepak ti cha labuh ku cherita orang ari sadau nya tadi. Nya murang ke meda sida ngirup ngerami ngetas pintu ba bilik Temenggung Dema nya tadi. Nyu penuh laban orang ti ngemata ka cherira tu mantir Tegong nya tadi. Nyadi udah nya tadi Tegong Palung ngirup tuak nya. Ada di sintak iya ke ninga kenu munyi sintak ai bebudi. Tang disirut ke iya sekali ninga ada munyi tiup ribut nyadi. Amat tang bepusin ai tuai weh dalam mangkuk dirup tegong nya tadi. Peda ta sekejap mata lalu Longkang. Ada disungkak pia mangkuk nya tadi. Peda telalu tekelecut ari-ari cherila. Bedau terengkah ba tikai, peda telalu disambut tegong baru di nya nih. Ngena jari kiba iya sereta lu disuak iya ngagai cherila baru. Semua orang ke meda sama nadai memunyi, nadai mengkeritik siku meda ulah nya tadi. Apu. Amat manis tuak diatu menyadi. Aduh iya meh gamal urang kempu tuak tu bangat bajik. Ti nitih ke jaku ukai semina tuak aja meh ke diru urang kempu tuak tu ka memai iya pulai pia ku tegung jaku nya. Amat temirah mua urang indu ninga jaku nya tadi wai. Nyadi intai. Ukai main-main pengisian ati iya dian tadi ninga jaku Tegong nya. Legi asai ni mati dijamah ku tuak nya. Pia ku iya laban iya ngumbai tuak nya enda sigi udah diriruh iya pengaruh dian nya. Aa udah semua orang tadi abis magang ngirup tuak tadi tinggal ni intai agi bedau. Intai tu tadi lalu berati ka ulah sida ka udah ngirup tuak nya laban ko iya sida nya tentu rebah magang laban pengaruh ke udah di riruh iya ba tuak nya tadi. Iya anak nemu tuak nya udah diganti tegong seberai kila. Pia mega iya enda nemu tuak ke dipangkang iya nya enda tuak ke udah diberi iya pengaruh. Enti iya rebah enda mega sida rebah. Nya enti iya ngutah enda mega orang ngutah. Sida lima nya tadi. Nya lah intai perlu kekasang. Bah. Nama sida tu lalu nerba. Enda bisa pengaruh nya. Kuatir iya. Nyadi orang bukai anang ke rebak nyu ngasuh orang richah nyu pagak agi ken orang ngirup wai nyu rami murah dia. Nai nama nuan aja bedau enggau ngai kami ti nyudah magang pia ku Teguh madah ke intai. Lupa mung ga. Landik aku tu agi nyintak seput dulu. Kenyang nar perut tu tadi. Pia ku iya ngemula ku Radia. Lain kali baka ngeda nya bagi ti enggai enda dipantil uri indu nya. Ngambi kami ngiga ke nuan ga ku luba nemu nyaut ga tudah luba tadi. Nai cherira nya tau mantil orang baru. Pia ku orang ke bediri semak nyadi iya. Ndai panting andu ke nya medeh ni ke dei manting anak nya. Ku indai iya, indai ke benema Imas tadi, dara badas besurik ku orang nya. Tang masa mega mamboi seh dirau iya anang ke iya gaga ninga jaku indai iya ngasuh manting intai nya tadi. Ni enda pia sekumbang iya ke udah tetemu ke tegong nya tadi dia ati cherida ke deka ke intai ti nyu berubah lalu ai. Ku ati iya dia enti tegong nya sekali agi ngayap ngagai iya sigi dititih ke iya lelaki nya. Nya baka sinak ga iya. Tang ati ku enggau deh indai iya udah ngasuh mantil deh pantil iya mintai. Laban utai ke nyu malam dia digamal ai tuak ka dirup intai nya tadi enda tentu diperati ke orang iga. Iya ke bendar tuak nya endang bisi belinying laban tuak nya sigi udah disimpan ke intai pengaruh munuh ke kena iya munuh sida lima iku nya. Ku nya ku tuju nya tadi iya ka ngiga dengah sida lima nya ke dengah iya parti iya. Bah. Japat ke neh. Lama utai ke agi tumbu tu. Nyurus nyua tu. Ti udah ditu legi nya ngambi kitai nya mindah ke ngagai bilik sida sina ke sepia. Agi panjai enda ke pengawa tu. Pia ke luba. Luba meh bakih. Lama laun aku mengirup nya legi. Pia ke saut intai. Nama jaku munyi ngi nuan nya tak belubah-lubah. Nya kami tadi enda meh belubah-lubah. Tama ka aku kai bujang berani ngi nuan lebuh miruh tuat masa nya. Ko luba nimbal intai tu baru. Nyadi luba tu tadi udah ka ngiruh tuat semengguk nya tadi engka tenyu angat endar iya. Ninga jaku luba munyi nya tadi. Tak munyi ka enchabar iya dia di intai lu angkat lu bejagang meh. Mua iya pengemirah berening di lupa. Dik baki iya. Dik, anang uma ke diri enda deka ngeringgi jaku ba mua aku ditu. Baru sekali tu menua nya enggau orang ke begau bansa tu. Ti pengelama tu, huh, nadai bulu deh nya. Tang ke sekali tu ne dih ka nguji ngerigang ke diri, ka mantai ke bulu diri ku intai. Iya perlu ngitau ngitau ke jari iya. Lebuh nya tadi dia iya enda berati ke mangkuk tuak. Iya ke ba muai nya dia di jari intai lalu nipas mangkuk tuak nya tadi. Tuak nya pan lalu tumbang. Peda sida telalu bepupu dituak nya tadi lebuh iya nya nyau ngachir ba tikai dia. Meda utai baka nya dia orang pan lalu tenguran magang. Enda munyi siku. Bini Temenggung Demang lalu ngerara tuak nya meda ka pupu. Apo nama tuak nya amba kenya ndun? Nadai kala tuak kitai nyelai bansa nya, ku iya. Uji ambi api kelita nya kena nengau ka, pia ku Imas. Lebuh nyau dipeda sida iya tadi enggau bendar, dia sida iya meda tuak nya ukai semina bepupu. Tang ba lalu bebali chelu. Abu bisi rachun tuai nya, ku orang ngerarap. Rachun? Sapa ke mangah berani nyimpanka rachun ba tuai nya? ku Imas. Ngemalu kami ke empu bilik. Ku iya, ukai ngemalu nya ibu, tuak nya endang amat bisi rachun. Ti di ngumbai bula, nuan ke ngidup tuak nya ti nuan berani. Ku orang nya nimbal imas bini Temenggung tadi. Intai lu bejaku, Tuak tu amat bisi rachun tu. Ti pelaba aku. Ba ati ku din, pengawa tu dikereja kitai keditu nadai ira bukai. Tang enda nemu sapa bagi kitai keditu. Nasit tuai nya tumbang kena tipas jari ku tadi. Ti enda pia parai aku laban pengaruh nya tadi. Ti aku nemu CSI sepi uri nya endur aku nyengkalan. Kilang aku ba dekung iya aku intai. Ninga jaku intai nya tadi, orang nadai berani siku nyaut iya. Imas enda puas ati, iya enggai malu laban utai bansa nya deh. Ti tuak nya amat bisi pengaruh. Giga meh orang ke nyimpan pengaruh nya ke iya. Kami sebilik enggai nadai ke laba aku, ku Imas bejaku. Kitai serumah tu ni berani munuh pangan diri ngena pengaruh ke tu. Nyema enti bisi ati jai enggau kitai tentu ngurang ke datai pelaba aku, ku intai. Nyadi kebuah iya nyebut jaku nya laban iya endang deka nekanka Teguang Seduai Kilat ngereja pengawa nya. Ninga jaku intai tang iya dia tegong palu angap ati iya. Nyadi minta ampun unggal jaku nuan nya. Enda tu nyamai da dinga pending kami orang ke datai tu. Nyadi kebuah pia laban ari kami lima ke datai ngagai bilik tu semina ke nuai ati atu aja orang bukai. Udah nya, sida tiga nya endang kita serumah tu ditu. Nya alai aku enggai enda madahka nuan enggau enggau semua kitai ke datai ditu. Kenuai Akih tu nadai mai ati jai ngaban ngagai menua kita tu. Tambah mega kenuai tu tak baru datai, baru sangkai ba menua kita ditu. Nya alai kenuai. Endang aku ngereja pengawa tu. Pia ku Tegong ngima lintai. Nyadi maya nya, Cherira endang enda memunyi. Iya endang nemu orang ti ngereja nya endang intai. Laban iya deka munuh Tegong seloi kilat. Tang Cherira enda berani mansutka jaku madah orang ke ngereja nya intai. Iya takutka diri dibunuh intai. Ti seruai madah kendiri nadai. Lalu kami serumah tu pan nadai ga nyimpanka pengaruh tu. Bah, sapa ke ngereja nya deh? Pia ku intai nya. Pia ke bejaku nya tadi enda nyau bediri. Uji aku nanya kita mayuh, kita banyak. Bayak nya kitai serumah tau ke orang datai. Pengabang ke ngantu pengawa tu ka, sapa orang ke berani deka ngerachun tauka munuh aku. Ti kita nemu padah ke aku meh. Awak aku ngetas rekung iya. Engka orang nya empai nemu aku intai ke bejuluk Langgai Baching, pia ku iya. Iya ke bejaku nya tadi besai meh nyawa iya nyemetuk nyawa iya dia. Jaku anang kelalu tinggi unggal kitai empu pengawa enda tau enda masa orang ke datai ngabang ngagai kitai ku siku ari sida ke enggau sida ke ngirup dia. Nadai nemu enda usai agi aku enti udah beketo. Kita pun enti ka dimunuh orang baka aku tentu meh kita nya pedis ati pelaba aku. Tentu meh kita nya deka nemu orang nya sapa orang nya. Kada anak adi nya dah di ngenung nemu bejako. Nama nuan ka ba berani nyangkal aku. Tentu nya nuan ke rumah aku nadai orang bukai. Ku intai sambil nunjuk ke tudah tuai ke bejaku nya tadi. Minta kasih enggau ukai aku ngereja pengawa nya. Nama mimpi aku deka munuh nuan. Tang kebuah aku ke mansut ke jaku nya laban aku enggai ninga nuan enda bebasa ke pengabang. Nuan bejaku tak nyangka orang apa. Nya anak manah bansa nya unggal. Baka unggal dua iku tu, tentu seruai iya tadi enda nyamai ati. Enti seruai iya amat nadai nyimpan utai labi tuak nya. Pia ku iya, bejaku baru tadi nyawa dintai. Orang akan lalu begau ketegal nya tadi. Nya meh bilik Temenggong Demang nyau penuh. Laban mensia ke bepandak deka nemu nama kebuah orang ba bilik enchapuh. Ninga utai balat bendar dia Temenggong Lemang empu telalu tama ke bilik, ku nuya. Nyadi sekumbang orang ke ngetas pintu kenyau ari pun lemai tadi Temenggong Lemang tu enda enda ke kebut. Enda mindah ari ruai empu iya berandau enggau siku dua orang ke endang selalu bebakih enggau iya. Nyadi orang bukai endang takut magang begulai enggau Temenggung Demang. Iya nyalai kinya ga sekali tu ba tusun ti ke tiga puluh enam tu aku ngetuka cherita Bujang Lembau tu nengka tu dulu lalu udah tu kita mendingka bekeni ku gaya tusun ke tiga puluh tujuh. Nyo angat sangat tu. Ke ni ku seduai dua iku diri menyadi nya betempuh enggau orang ba rumah Temenggung Demang nya ok. Kati pinu dara dua iku nya dah. Baik seduai iya ke enda. Yak. Dinga ka ba tusun ti ka tiga puluh tujuh. Bepok dulu aku au. Bye bye.